Lawlaa an ashuqqa calaa ummatii Odoo sodaan kiyya argamuu baate ummata kiyyarratti jabaachuu jabaachuun Odoo sodaan kiyya argamuu baate ummata kiyyarratti agartee ni jabaataan sodaadhe malee La'amartuhum silaa isaaniin ajaja waajibinnadhatti jechu. Bissiwaaki rigaadhattiin isaan ajaja. Ummata kiyyarratti jabaataan agartee sodaadhe malee. Inda kulli salaatin. Bakka cufa salaataa biratti rigaadhattiin agartee waajibinnaadhaan isaan ajaja sila. Muttafaqun aleyh. Ummata kiyyarratti agartee jabaachuun kiyya jabaachuun ani sodaachuun kiyya odoo sila arkamuu baate, lawlaa odoo sodaan kiyya arkamuu baate, an ashuqqa calaa ummatii ummata kiyya irratti jabaachuun ummata kiyya irratti jabaachuun ani sodaachuu baadhe la'amartuhum silaa isaan kana nin ittiin isaan ajaja ilkee isaanii rigaan rigachuutti jechu cinda kulli salaatin bakka cufa salaataatitti riwaayaa biroo keessatti bakka cufa uduwaatitti ri ajaja isaanirratti agartee wanni ani waajiba isaanirratti godhe kun isaanirratti jabaataa ani sodaadhe agartee ummata isaatiif laaffisuu gartee rahmata godhuudhaafi

laga jahannamiitu isaaniif jira muttafaqun aleyh warra agartee yeroo uduwa miilee isaanii agartee hin dhiine laga jahannamiitu isaaniif jira walciyaadu billaah hirpha kana agartee miila kana agartee dhiquun dirqama jechu an abii hurayrata radiyallaahu anhu Anna Rasuulallaahi sallallaahu aleeyhi wasallam, Ergamaan Rabbii nagayaa fi rahmanni isa irratti haa jiraatu, qaala ni je'e, Waylun, laga jahannamiitu jira, halaakaatu jira, eenyuuf? Lil a'aqaabi, warra yeroo udu'aa miila isaanii hin dhiynef, hirpha isaanii hin dhiynef jechu, minan naari ibiddarraa. muttafaqun aleyh. Katti aanu hadiisni 18ffaadha. An Abii Hurayrata radiyallaahu anhu anna Rasuulallaahi sallallaahu aleyhi wa sallam, Ergamaan Rabbii nagayaa fi rahmanni isa irratti haa jiraatu, qaala ni je'e, Amaa yakhshaa, sa hin sodaatu, sa hin sodaatu, haa sodaatu jechu,

Anna Rasuulallahi sallallahu aleyhi wa sallam ergamaan Rabbii qaala ni jedhe, Amaa yakshaa, sa hin sodaatu, alladhii namtichi yarfa'u ol kaasu ra'asahu mataa isaa qabla al-imaami imaamaan duratti odoo imaamni sujuudarraa mataa isaa ol hin fuudhin mataa isaa kan ol fuudhu an yuhawwila Allaahu Rabbiin garagalchuu ra'asahu mataa isaa kana ra'asa himaarin mataa harreetti garagalchuu sa hin sodaatu haa sodaatu jechuudha. muttafaqun aleyh. Ee bifa isaa kana bifa agartee harreetti isa jijjiiruu hin sodaatu, sodaachuu qaba. 19ffaan An Abii Hureyrata radiyallaahu anhu Abbaa Hureyrarraahin si odeeysa Rabbiin isarraa haa jaalatuu.

gara masgiida asrii masgiida deemi a'adda allaahu rabbiin qopheesse lahu isaaf namticha agartee gara masgiidaa ganamaa fi gartee galgala kara masgiidaa deemuuf qopheesse fil janna jannata kana keessatti nuzulan diggisii afeerraa ajaa'ibaa rabbiin isaaf qopheesse duba kullamaa gadaa cufuma gamaa masgiidaa ganama deemuu fi awraaha takka cufumaa gara masgiidaa agartee galgala toora asrii deemu hundaahu Rabbiin jannata keessatti diggisii isaaf qopheesse cufumaa ati ganama agartee masgiida deemtu ganama salaata subiitii fi duhrii

ilal masjidi gara masgiidaa namni ganama gara masgiidaa deeme takkaa ganamfate aw raaha takkaa namni agartee gara masgiidaa yeroo asriidhaa takkaa yeroo galgala takkaa aw raaha takkaa namni dhiisifate gara masgiidatti a'adda Allaahu Rabbiin qopheesse lahu isaaf fil janna jannata keessatti nuzula dikkisiidha isaaf qopheesse duba azumaa ajaa'ibaa sii godhe kullamaa gadaa cufuma agartee ganamfate gara masgiidaa aw raaha cufuma agartee gama masgiidaa dhiisifate hunda keessatti yoo jechu muttafaqun alayh

sadeen irraa yoo irratti agarte aboo haala munaafiqaa sirra jiraati irraa deebi'i jettaan. Ammoo munaafiqa callaa hin ta'u jechuu namni munaafiqa callaa kan itti ta'u agartee yoonii fi akka ulamaani irratti walii galan jaha ulaagaa jaha yoo qabaate ka akka rasuula jibbuu faa diin kana faa jibbuu diin rabbii tumsuu tumsamuu kana jibbuu kana faa. Haaya amma kun haala tokko kan agartee munaafiqummarraa inni qabu himu jira jechuudha. Anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ergamaan Rabbii nagaa fi rahmanni isa irratti haa jiraatu qaala ni jedhe. Aayatul munaafiqi mallattoon munaafiqaa fakkaatee bulaadha talaasun sadii.